Әби-бабайлар бер күрешү үзе бер гомер дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Кайчандыр биш кыз үстергән Рәхимә апаның, Нургаяз абый Йосыповларың да, бүген читтә яшәүче кызлары, биш кияүләре, дистәдән артык оныклары әби-бабай нигезенә җыелган. Бу туганнарны очраштыру өчен дә бик кирәк нәрсә бу. Туганнар очраша. А то бит авылның Беребез теге авылда яши, беребез бу авылда яши. Шулар да күрешәлмибез бит. 80нче елларда башта яңа ишле авыл совет секретаре, аннан соң рәис булып эшләгән Гөлирам апаның да гаиләсендә биш кыз үсә. Бүген алар барсы да читтә гомер итә, кунакка гына кайталар. Шуңа күрә дә авылда яшәүчеләр саны бик азга гына калган. Хәзерге вакытта менә 70 хуҗалык булса кирәк. Ул вакытларда инде 200-300 ләп булган балалар күп иде. Дүрт еллык булды, аннары соң биш еллык, алты-җиде еллык булды. Сүз дә юк, чагыштырмача әле яңа гына безнең тормышыбызга кереп баручы бу бәйрәм авылдашларны, классташларны бер мәйданга җыюдан бигрәк, нәсел, гаиләләрне берләштерү урыны, ерактагы туганнар белән аш мәҗлесләре үткәрү өчен дә уңай форсат. Авыл бәйрәме ул үзенчәлекле бәйрәм. Чөнки ул, ничек әйтим соң, ул авыл бәйрәмен үткәрер өчен, аның өчен теләк кенә түгел, аның өчен теләктән тыш тагын мөмкинлекләр дә булырга тиеш, аның өчен теге настроение дә булырга тиеш. Монда һәр кеше аягында басып тора аламы ул, юкмы ул, ике яктан култыклап та Апаларны, олы агайларны да бирегә алып киләләр. Ул ни өчен? Бу авыл көне булган өчен. Бәлкем ул сабантуйга чыкмас та иде. Ләкин менә авыл көне бу тарихны, элекке ностальгия дибез бит инде. Ул һәрберсе үзе белән бергә булган, бергә эшләгән кешеләрне күрергә килә монда. Аралашу өчен килә. Яңа Иштедә авыл көне уздыру идеясен шушы авылда тугыз балалы гаиләдә туып үскән, хәзер Тәтештә яшәүче эшмәкәр Римма Сафиулова әйтә. Аны район җитәкчелеге дә хуплый. Узган елгы авыл көнендә ишлеләр, Римма ханым җитәкчелегендә бергә җыелып, еллар буе авыл читендә ташланы хәлдә булган шушы чишмәне яңарталар. Әлеге чишмә Сара апа белән Гомәр абый Вәлиуллиннар яшәгән йорт янәшәсендә генә. Аларның балалары хәзер әби-бабайлары, әти-әниләре яшәгән йорт урынын койма белән тотып алган. Алма агачлары да утыртканнар. Бу безнең үзебезнең нигезебез. Шушы нигездә, шушы урында Шушы булган. нигездә, да, без үзебез тугыз бала тудык. Без генә түгел, әтиләр биш бала туганнар. Безнең бабайның төп нигезе. Әтибезнең гомер буе тирмәнче булып эшләгәнгә, менә әтинең тирмәне. Әтинең тирмән ташлары, менә ындырларны без сукалаган аш сукаларны әтинең истәлеге итеп шушы әтинең нигезенә үзебезнең нигезебезгә куйдык. Менә безне коендырып үстергән шул йортта күпме бала туган бит инде. Менә көебез бар, ә ул көй безнең Аганәй, Аганәй көе дип язылган. Быелгы авыл көнендә Римма, корбан чалып, туганнары һәм авылдашлары өчен зур аш мәҗлесе уздырырга ниятләгән. Өстәлләр аларның элеккеге бакча урынына куелган. Кунаклар да кайдан гына килмәгән. Без бу авылга ел саен кайтабыз. Безнең әниебез монда туып үскән, Айсылу Шакир кызы. Сәра апабыз безнеке, ул безнең әниебезнең апасы булып чыга. Без монда, мин үзем дә татара, нидә Самарада, Кинечеркасский районда татара автономиясен хәзер икенче ел ачканнарына. Хәзер без моннан бик зур үрнәк алып китәм мин, иншалла. Үзебезгә дә свои вот видеоларга төшердем мин аларны. Пигамбәребез Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең Әйткән бер хәдисенә бинаян кылып әйтә, Бер-берегез белән аралашыгыз, ди. Бер-берегез белән аралашсагыз, ризыгыгыз киңәер, йөзегез нурланыр, араларыгызда мөхәббәтегез артыр. Менә шушындый чараларыбыз, мондый оешкан икән, әлхәмдүлилләһ, бу безгә сәбәп була туганнарыбызның хәлен белергә. Әйе, якыннарыбызны, авылдашларыбызны, сыйныфташларыбыз белән аралашырга шушындый мөмкинчелек бирә. Яңа Ишледә яшәүчеләр хәзер авыл көнен Сабан туены көткән кебек көтеп алалар. Шушы көнгә туры китереп, җәйге ялларын алалар, күптән кайтмаган туганнарын чакыралар. Сагындыра, сагындыра.
Шул вакытта булса иде мондый матурлык. Ну, ул вакытта үзенә бер матурлык булгандыр инде. Яшь вакытта. Бик сагынабыз авылны. Менә үткән елны менә Рима Рима ханым дип әйтим инде, бөтен авыллар белән, авылдашлар белән киңәшеп, мәчетне яңартырга сөйләшеп, бөтен читтә яшәүче авылдашлар, авылдашлар белән акча җыелышып, мәчетне яңадан ремонтлау эшендә катнаштык. Быелгы авыл көненә Римма ханым авылдашларына тагын бер зур бүләк әзерләгән. Аның үтенече буенча Шагыйрә Ильвира Әхмәтова белән танылган җырчы, башкаручы Гүзәлия Яңа ишлем дигән җыр язганнар. Бәйрәмдә бу җырны Римма ханым үзе башкарды. Әйтүләренә караганда, Авыл көне кояш баеп, караңгы төшкәнче дәвам иткән. Ә без моннан алган матур тәэсирләр, җылы хисләр белән кайтыр юлга чыктык. Юллар ерак бит. Татарстанның Чүпрәле районыннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Татарлар.